Eh, namuntlha ni na tatana ntsan'wisi kusuka le ka xidloko xa ntswalo i xidloko xa ntswalo music ya i dzogo xa mbyana music hayi music promotion music Eh, music i dzogo xa mbyana music na tsangus fm Okay, Eh, swi okay. mikisani kwa la swi ri two xidloko xa ntswana music na ntsan'wis fm okay so o mi n'wi rhangeli laya Eh, eh, yeah. okay okay okay so um namuntlha ni mi vitana ka interview ne um mina n'wi loko le a hi n'wina ntsena ne mm. vo tala va yi kumaka so swi hi ku um ma wu tiva nongonoko lowu na um wa ka mbiti studio t v mm-hmm. mm-hmm. so um vutomi hi ku angarhela vutomi vutomi swo hanya hi swona ehe vutomi mm. ehe life hi vulavula hi life mm. hi yona topic ya everyday so eh mina lexi ni telaka ka xo ka n'wina mintlhani ku va ni mi rhambile lawa i timhaka ta njhekanjhekisano ya bifi leyi i nga ku endlekeni um ka hosi ntsan'wisi um na s k um mi ngo va xeweta ya avuxeni um Vayingiseri hinkwerhu na varhandzi va ku vona xikirini lexiya mi vona Kombetsi Studio dot com eh namuntlha hi vitane Hosi Ntsan'wisi ni mi xeweta hinkwerhu hi rirhandzu leriya ra lavo na mi rhandza ni ri eh eh ni nga khensa swinene eh loko mo vona swilo leswi swi mi khoma kahle ni tlhela mi tivula ku pfuka. Ha hi sweswo mi twele mina ni ri Madisa Mbitsi ni ri avuxeni eh a hi ngheneni mhakeni eh a hi a hi vuyeleni ndzhaku n'wina na SK male mangani mi tivana. Eh, mina na SK ni ya ku manharhu three years hi three years a ri ra vutirhi leriwana ri se hela a ri se hela or ra vutirhi Mm. ri nga 2023 Ya 2023. ra vutirhi so swi vula ku mi sungule ku tivana laha ka 20 Twenty- twenty- 2020. Eh. laha ka corona laha kwalaya ka Lodzi- swi lava ku maphorisa loko a karhi a caca sk hala na n'wina mi caca va ma hlangana Ya kwayo hlangana kwale bridgini kwele a yi tali phakeni cause a va nga fambi laha
okay um swivutiso ne mi nga chaya swivutiso ne cause um swivutiso i i phamphamu Phamphamu. and a ni rhandzi ku loko interviewa munhu ni n'wi vutisa swivutiso before hi ya ka screen aniri mm. eh, swi ta va na vupimpi xikarhi so leswiwa hi life no editing so um eh, ni kombela ku tiva laha um vuxaka bya n'wina a byi ri njhani kusuka 2020 2021 2022 um before beef a ri ri njhani ku hanya na sk ya um vuxaka byona a byi ri kahle um cause um ma vona loko mi mi ri kusuhani na na munhu ma swi kota ku va mi mi kombisana xilo ivi mi endla xilo xi endleka se hi lero vuxaka a byi ri kona um swi nga va swi ya swi ya hambanyisiwa kwalaya ka ku se mi kuma ku a ha ha yingiselani ma swi vona kumbe ku tekiwa advantage ya ku mehe ni lontsongo. Ma vona? Oh, Se SK loko- ikulu. Eh, yi kule sk yi nga yini ya ya yi na malembe nyana mo hlanyana o ma pfumela ku ya mi ba hi malembe Hi malembe ya ni ba, And, eh. eh, okay and eh, eh, okay and so on eh, ya mi ba malembe Eh, Ah, se- se a na ha hlamusela loko swilo swi ya kha swi ya ne swi ya swi swi endla nga ku yini ingaku leswiya a ni swi endla na yoho yi nga swi endla yi ri yoxe mara se hi laha ni nga kota ku vhe ni kokanyana break kona ni vona ku yi nga ha swi endla na ivi se ku sungula mhaka ya huvo. Ku sungula mhaka ya huvo. Kambe bifi leyiwana ni twa ku he yi le studio SK na n'wina mi le studio ku va ku ndleka yini kahle kahle la ku va ku ndleka yini that's why ni mi vitile cause a na ha swi twisisi a na ha swi twisisi. Mina a ni se byela munhu ku ni le studio ni yo endla swilo ni miyerini ma swi twisisa. Hina hi ti journalist ha kota ku vona swilo. Eh, n'wina laha mi ngo hayi swi- ku fana na munhu loyi a nga boha ne Eh. a ra mi swi vona a fambe mathaphutaphu Hi swona. a nga xavi na movha mara ma swi vona ku lady byi bohini Mm.
hayi mara eh, mina nghoma ni yi endleni ende yi herini Mhm. yi helini nghoma ko xota ku eh, yi mixiwa ivi yi ti humela nghoma mara ni yi tlangeni nghoma mina swinene ni tlhela ni qacha na vaqaxi eyi valava va nga ta ku fika va tirha kwalaya ka nghoma liya ni tlhe ni va hakela
so hi nga ni byela nga loko namuntlha mo twa ku s k a release hi nghoma mi nga ha yi yimela mixing leyo kumbe mi ngo swi tsika kumbe mi ngo okay hambi ri ni phuxa kahlekahle n'wina mi tsakela ku n'wina na s k um eh, hosi ntsangu si na s k i mani a sungulaka ku humesa nghoma a un'wana na un'wanyana la nga sungulaka a humesa is fine ni vula hi n'wina n'wina hi matitwa lan'we ku okay hmm. ni nga va right ku ni sungula ni humesa kumbe yena sungula humesa ah, mina hambi kahlekahle mina a yimela date ku ni kota ku humesa ku ye wa humesa nghoma kumbe a nga endli nghoma a ni ka swona mi ni focus ka leswi ni nge le ku swi endleni sweswi okay so loko o o humesa nghoma hi tekeni namuntlha hi la ka interview ne mm. mi foneriwa kwala ku sk sa humesi nghoma ne mm. loko mi ya mi yingisela a nghoma leya mi kuma ku okay a hi swona leswi a mi hlekete swona swa beef kambe ko va leswa swo hayi ni khensile eh, kwala hi nga ku phusha kona two years ni khensile um sweswi na mina kula ni ya sitini um eh, mi nga ya mi ya cinca ti-lyrics ta ku ka nghoma ya kumbe mo tlanga yin'wana njhe Eh, ngoma leya mi nga ha yi release ngoma leya ni fanele ni yi release ne a ni la ku yi releasela ku mani i ri yini ma ni twisisa um lexi ni lava ku xi endla i ku ngoma se ni yi tlangini herini va yimbelela bifi a ni va rhuma ngo va yimbele bifi mehe ni yo tala swa mina ivi va twa ku nga ku Ku na swin'wana ni taka na swona. I va ya va ya ti endlela nghoma e. A ni ngheni ndhawu kwalaho mina ni ti yela ka leswi a ni nga le ka swona. Ku na ku na leswiya ku na swi ehe ma twa mi nga kuma ku se a release-ile kwala Hayi. mavona mi tiva for ma huma le va chava SK va chava okay eh a hi swi teke ku eh ma vona SK as mi nga vula i nkulu ka n'wina mi kuma ku hi xa mundzuku wa ta ka n'wina a ta straight life Mm. a ku a ku ku a ku n'wana bava a leswi nga hindza swi hindzini hi ngo swi tsika ivi va ri ku ku nwisa na mati mi vheta mi nwisa na mati kwalaya um mi nga pfumelani na swona kumbe n'wina moyeni wa n'wina mi titwa njhani Eh, a swi to mindzuku so na mixo mm. ku nwekiwa rivata hi loyi hi yesikheri ku fika mpfula rivata eh, kahle kahle hi ku ya a ngo ta ku komeleka rivalelo mm. cause mina ni swi tivi kumbe a onhini kumbe n'we mi nga onha um mm. eh, ko va ku ko va na beef xikarhi ka n'wina vambirhi and a ni twisi ku i va yi sukela kwihi so um ni zame ku investigata mara a ni swi kumi swi hava Ka mina swi hava a nhloko swo va na ti na na micila ntsena hi ku micila yimbirhi yi kona so ni nga vutisa ku loko vo ta mindzuku va fika va ku hosi ntsan'wisi n'wana va no mi nga ha ni ri i nkulu yena a vulavula marito yo karhi ya nkoka ya ya xitsonga mi nga ku yini hi ku a ku a hi hangalasi swilo leswi Eh, mataku ni le ka yini lawani eh, journalist eh, analyst or journalist ah ni analyze mina journalist journalist okay eh swi hi ndlela leyiwani a ni swi tivi mi ku ni le ku holoveni a misa luya ma swi twa mina ni lo vuya ni kwata endzhaku ka leswi a swi endlaku a nga ta ta ni byela mina hambi ku vulavula na yena ri nge ti vulavula na yena kasi hi holovela yena a nga se ni hlamula ku sukela siku reriya a nga kwata hi rona ma twisinyana Ku i kwatele yini a ni swi tivi se why ni fanele ni khomela munhu ka swilo leswi ni nga swi tivi ku i swi onhile. Mina ni zondha ya rumors ya ku n'winyi wa swilo a tsandza ku ta ka mina a ta ni hlamusela ku ni na problem la leyi na leyi na leyi hi tsan'wisi so ni kombela swilo swa so a swi ni khomi kahle hi kota ku solver problem as vavanuna se swi endlaka ku sweswi se me na yehe vavasati ho gangisana loko se a vuya futhi ka mina a ta vulavula ku na mina ku a swi heli ku hela yini a ni swi tivi. Mm. Mm.
Oh, mi lo vona Ah, ti-rumors leti nga ni byela katsongo ti-rumors ti rini Eh, romance loko yi ta yi ta hi voice ya yena ku tsan'wisi njhani njhani ma swi vona Hi tlhe yi- sula ku a teka tivhoyisi a swi tiva ku a sendele mi vhoyisi ivi mina ni teka ni nyika n'wini Mm. ya um mara a ni ta vula ku na yena loyi a mi sendelaku vhoyisi a yi ka xihoxa swona mm. mara hi hi kambirhi loko ku i ndlela lava xihoxo mi a nga ni le xihoxo u ni tivisa ku swa endleka marito lamaya a fika mi titimeta mbilu mi lova kumbe ma pfuka xibedhlele mi ta ku a right swi swa endleka poison leyi a ndisaka yona yi ta ta ni dlaya se va ri jika poison
hi tete ya ni jikajika ngwenya na hi mara hayi hi swona sweswo um ma titwela kwalano mara exi ya a ni swi twisisi a ni swi twisisi because ka vanhu loko va holova ni ku va ku haneri mi tinqambi tinqambi ti na politiki vhele na swi tiva manjikajika kwala na loko ni ta lava s k um hi ta nghena ka interview leyiwa um la ka mbitsi studio t v na vona ta va lava ni twisa ku beef leyi i sungula kwini ni tsundzuka a ye ka studio xin'wana hala lokixini a ya ya endla a nghoma and then nghoma liya i helele moyeni i'm sure hi ku mi nge ti i nkulu a vheta a swi realize ku no this is not good a swi kahle so sweswi ni twa ku a cinci studio kumbe um bifi liyana hala a yo va hansi so a cinca studio a ya kun'wana a ni swi tivi mara information na yona ni na ti-sources hinkwako um so na vona i ni ta va rhamba hi ta tshama so hi vulavula eh, hi ndlela yona leyiwani no Ma- no a ku no cinciwa studio a ni ma swi tiva studio loko ku tirhiwa Mm. ku hakeriwa mali a ku hakeriwa tibiya ya phela loko mi kuma ku producer ya nwa i hi xave tibiya ya ku i ti byela ku se ni hakeli ngoma Ku- ku so famba hi- leyi ngoma a ya ha ri ku humeni va lava mali leyi se swo mikiseriwa se mi swi tiva kahle ku um a
ku laveka mali leyi. astudu lexiya a nga a nga khansela nghoma liya yo a sungula yi lo khanseriwa ku laveka mali hi kona nghoma N- se hi ku ndliwa yin'wanyana futhi halawani ku a nga la ku a ku la ku so hakeriwa swa hala. koteka vhela ku hala a nga koti ku hakela mara hala ya hakela a ni le i ku ku tshwa le va ta va ta n'wi khoma hi nomu a byi natanga phela eh, inana Ah, va bfsk online ha eh Eh, va bfsk online so eh hi teto ni eh mindzuku na mondlwani esikhe a ngo ho no ta ku a swi tsiki a ngo komba rivalelo Mm. a ku a swi tsiki hi tshika yini
sweswo swo swa tibifi swa tinghoma Leswi- leswi kumaka ku na beef la ni nga swi kuma komi swa endleka Na yena ya swi kuma kwalano. A hi se mi xi na vito ra SK laya ri ti bela nghoma. Kumbexana loko ku ya hi titwa ku u bifiwile, u twa ngaku leswiya a swi yimbeleriwaku laya swi fambelana na yena mara a ni se vula ku ni ndla bifi.
Okay, so a a mi ri okay a hi swi teki ku sweswi i SK a nga la mahlweni ne? A mi n'wi byeli something SK.
Oh ni n'wi byela something? Eya something.
hi wa marito lawa ma rhumeliwaka sk mayelana swi swi ndlekaka swo ka mi nga swi twisisi mm. na swi mi swi twisisaka as vanhu lava mi nga na three years mi ri swin'we mm. eh.
hayi mi endla na tikholeba ni ri na tikholebo tevo mm. ehe so rhumela marito yo karhi um ni twa mara a hi lavi hlamba okay mina ni ta ku eh, sk keep on doing leswi swi endlaka swa ku um u builda relationship hi vito ra tsan'wisi eh, na sweswi swi vulavulaka swa ku eh, u n'wi xerhela yini tsan'wisi u n'wi nyika na pahla mara mina we ni tiva hi nga mbalelani and then tiburuku to haha a ni mbale ma swi vona ku fana leswi i byelako eh, vanhu to ha tiburuku to haha eh, to rurhumela ta ta njhani Eh, ti- ti- ti- tiya mi ni mbala jini mina and a ni tshama ni nyikiwa jini sk eh, na na na swikipa a ni Oh, tivi va nike so ku na leswi va nga mi nyika swo n'wini a ni swi tivi ku na leswi va nga mi nyika swo n'wini a ni swi tivi ivi va heta va
loko mi holova va tirhisa swona ku katsa no um ku loko mi pfuna munhu um mi nga languteli ngopfu a reward kumbe ku wina swo karhi loko mi pfuna munhu mi n'wi pfuna hi mbilu ya n'wina um na loko o teka xilo xa lahla jekusikeni A swa ha lavi n'wina, a ni ri xa yena, mi n'wi nyikile hi ndlela yo loko ku ri ku swi ndlekile vhela i sorry ka sweswo. Umm na Bibele yi Timoti mani, Timoti six, Matewu six, something like that, e ya hlamusela. Ok, eh, a hi hetisani nyana laha. E, a ni ta ku hayi, a yi tlhuveki yi ndla sweswo, eh, yi blackmail-a mina, kumbexani yi vona ku sweswi ni nga tsongo ka yona yi ta ni hlula hi. hi ku vulavula cause ku fanele ku lwiwa kumbe njhani a naswona na swi accepta ni yime hi swona kasi kasi xin'wana na xin'wana yi nga yi nga le ka xona mihleketweni ya yona mbilu ya yona ni I'm ready for it no mara swa madzolonga swi laveka eh, besides madzolonga a ni ri sweswiwani ku na ku na huwa ni ri ku na huwa so huwa leyi ku yi ta njhani ku za yi ta ta ta fika ka mina mara yi kha yi ta hi masayiti ma ma na nne ku ri yo yi kha yi vulavula swi ndla ku yini na mina ni ti bye ku yi xin'wana xin'wana lexi yi xi hleketa ku a xi endli ni ta kota ku ti yimela no hi ta hi ta yi khata kwala nne na vona ku se mi kwati ngopfu interview leyiwani yi endlele ku um ni nga twi mindzuku wun'we ne hmm. a tsemeke ndleve wun'we cause sweswi loko ku ri ku mi lwe hi ndlela leyo and mi ri a mi ri tichomi na sweswi ma ha ri tichomi eh loko mi ya mi ya twa kumbe o endlekeriwe something ho- as eh, maafrika loko mo twa tino sweswi mi ta ku sk a ni loyaka na yena a twa flu i vanhu vo havula lava um loko a nga kotanga ku ya hi mande a khomiwe flu a ni ri biya vhela na xirhamba swi fambisana mi kuma ku xifuva lexi xa xa khoma flu ta ku a ah, ntsangwisi n'wana bava ma vona mm. so a swi laveki swo fana swa hi la madzolonga that's why hi mi tisela ka ka ti-online platform hi ta kota ku twisisa timhaka ta n'wina and then hi rhelisa mimoya ni mm-hmm. mm-hmm. so cope a hi ri kwala
ka betsystudio com loko swi ku vava ne tana kwani nga wait andliwa sweswi Eh, i ntirho wa mina lowu ni wena. vula mina loko swi ku vava hambi ku ri wena tana kwala hi ta hlangana mhaka leyi no guys guys everyone eh, eh, kun'wana na kun'wana la mi nga kona hi ri hello and bye bye ne mi va byela mbitsi studio tv eh, eka youtube hi la mi nga ta hi kuma hi ri kona i'm sure vhiki na vhiki eh, mi like and subscribe those videos cause